Na khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba Emmanuel Maleku YouTube channel ni kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ku na mhaka hi leyi xana swa endla ku ri munhu a va n'anga a va muporofita a va dokodela ro tshungula mavabyi ya xilungu a ri munhu wun'we na swilo leswiwani swa endla. ende swilo leswiwani swa endla kahle. Vanhu lava va nga na swilo leswinharhu leswi a ri munhu wun'we, i nkateko wun'wana wu kulukumba ngopfu wo suka ka Xikwembu xa matilo na mikwembu ya le hansi. I ku va va n'wi nyike yini? Va n'wi nyike tinyiko teto ti ri tinharhu. Van'wanyana loko mo ya emitini ya vona mi kuma a ri dokodela, a ri n'anga, a ri yini. a ri muporofeti mi ta kuma bibele na tinhlolo swi ri kona kwalaya ivi mi vona jasi ra vudokodela ri ri kona kwalaya loko a fika a ba tinhlolo a fika a ba ivi tinhlolo ti n'wi byela ku leswiwani a swi ze swi lava tinhlolo swi lava swi lava titayele loko a khongela laya a pfule bibele a ku yini leswi a swi lavi yini a swi lavi titayele swi lava yini swi lava tinhlolo swi lava mitsembyanyi ya xintu ivi a endla yini a mi endlela swilo sweswo kun'wanyana i ta fika a ku swilo leswiwani a swi ze swi lava swona swilo leswiwani fambani a ya xibedhlele va ya va ya mi tshungula kona mavabyi lawa lama ma lava xibedhlele a nga fani na van'wani laha a nga ta fika a ku fositela xilo kumbe a ku gumisa mimirhi a endla yini ku va a swi tirhi kumbe a fika a ku nyika swiwachi a kha a swi vona ku swilo leswiwani swi lava xibedhlele hi mhaka yini. va tsutsumisa na yini na mali va va kha va tsutsumisa na yini na mali se luya loko mi ya ka yena a swi ri na mi mi kha mi vabya mavabyi yo karhi kumbe mi kha mi lava ku pfuleriwa tindlela ka yena i ta mi byela ku swilo leswiwani swi lava yini. ende vanhu lavaya a va durhi vanhu va ka hina vanhu lava a va durhi loko a pfuna vanhu i pfuna vanhu hi hi mintsengo ya le hansi van'wanyana a va hakerisi no hakerisa a nge ku byeli ku ni nyiki mali yo karhi i to ku byela ku wena i to ni khensa kunene mara liya yo a ku byela a ku leswiwani swi lava xibedhlele i ta chuza wena ku i ta le surgery-ni ya mina kumbe i ya kwihi i ya xibedhlele loko i ya a surgery-ni i ta fika a ku charge-a mali yo karhi because ma swi tiva ku tiphilisi ta durha na mimirhi ya durha. Ende loko mo languta vanhu lava a va zangi va swi khendlela no swi khendlela swilo leswiya, kumbe va famba va ya va ya tshama ka kwini. I swilo leswi Xikwembu xi nga va nyika tanihileswi ni vulaka. Ende vanhu lava va na nhlahlo, loko mi ya ka vona a ku lovi munhu. kumbe munhu a fika a mi nyika swileriso mi petsa swi nge endleki swi nga humeleli because yini i swilo leswi a nga na vutivi va le hansi va nga n'wi nyika na Xikwembu xi nga n'wi nyika na loko a ya eyunivhesiti a ya dyondzela vudokodela lebyiya hi leswi yena a nga a ya tokota swona se va kona vanhu lava mi nga kuma ka hundred wa vanhu ku va ku ri na vambirhi or vanharhu na loko mi va vona va kha va act-a la ka ti-T_V van'wani va kona a hi ku act-a. i swilo leswi swi nga kona swi humelelaka na khensa ku va mi langute chanel thank you.